Storja oħra mill-ktieb ta' Charles Asa Min Fuq il-Għatba jisimha Godwin. Jekk kien hemm tifel imqareb fit-triq, dan żgur li kien Godwin. Dan kien oħxon daqs il-katuba tal-banda tar-raħal. U dan dejjem kien jagħmel xi waħda minn tiegħu, dejjem jara x'se jivvinta. Meta konna fir-raba' klassi tal-iskola primarja qed inħejju biex nagħmlu l-eżami għal-liċeo, kellna bħala għalliem lis-Sur Debono li sal-wirdien kien jibża' minnu. Kellu ħarsa tinfidlek qalbek u l-mustaċċi folti u suwed li kellu taħt imnieħru kienu jagħtuh dehra ta' wieħed li ħadd u xejn ma kien jista' għalih. Kemm konna nibżgħu minnu! Mela dan l-imbierek ta' għalliem kellu sistema li flok ma jagħtina daqqa bir-riga meta ma nġibux ruħna sew jew nitkellmu fil-klassi, kien jikteb isimna fuq karta u jimmarka b'salib kull darba li niksru xi waħda mil-liġijiet sagrosanti tal-klassi. Imbagħad kwarta qabel ma mmorru d-dar, kien iqum, jaqbad il-karta u jibda jsejħilna wieħed wieħed biex inħallsu d-dejn. Caruana, erbgħa. Calleja, sitta. Spiteri, waħda. Jien ġieli messni xi daqtejn u kont inħosshom ħafna. Mhux l-ewwel darba kont immur lejn posti bid-dmugħ f'għajnejja. Sakemm is-Sur Debono kien ikun medi jfaqqa' daqqa wara l-oħra b'dik ir-riga twila li kellu, li min jaf kemm sawtet tfal, il-klassi kollha kienet tkun fl-akbar silenzju. Kulħadd imbeżża' u mwerwer jara dak is-sadiżmu tas-Sur Debono. Meta kien ilesti kien jgħidilna, Dan għall-ġid tagħkom. Meta tikbru għad tirringrazzjawni. Jien din qatt ma stajt nifhimha, u llum xorta waħda nqis dak is-swat bħala xi ħaġa kerha u sadista. Dawk li kienu jissejħu għas-swat kienu joħorġu ħdejn il-mejda tas-Sur Debono u dan jibda jagħti d-daqqiet fuq il-pala tal-id. Kien hemm il-konċessjoni li tista' ma teħodhomx kollha f'salt, iżda taqla' waħda u sakemm idur lill-oħrajn Tkun tista' tistrieħ xi ftit. Tistgħu timmaġinaw kif kienet tkun il-pala t'id Godwin li tista' tgħid kuljum kien jissejjaħ fost il-kriminali tal-klassi? U dejjem ilaqqat l-akbar numru ta' daqqiet? Mela darba, dan Godwin ġietu idea brillanti, waħda mill-ħafna li kienu jiġuh u li dejjem wassluh fl-inkwiet. Taf se nagħmel illum? qalli hekk kif konna wara xulxin fil-kuritur qabel ma dħalna fil-klassi. Se nidlek idi bix-xaħam biex meta ser jagħtini bir-riga din tiżloq u ma wweġġax. Fil-basket kien ġab miegħu xi ftit xaħam imgeżwer ġo karta strazza u hekk kif wasal il-ħin tal-kastigi, Godwin ħejja ruħu għal dak li kien ġej. Godwin, Sitta! Għajjat l-Imħallef Boja. Jien ħarist lejn ħabibi. Kont nitħassru. Vera li kien imqareb, imma kulħadd kien iħobbu għax kien qalbu tajba u ċajtier. Kont inħoss għalih narah ta' kuljum jaqla' dak is-swat b'dik l-injama misħuta tas-Sur Debono. Godwin tbissem minn taħt il-bank u rieni idu u rajtha midluka bix-xaħam. Hekk kif wasal quddiem is-Sir, Godwin ħareġ idu l-midluka. Iżda s-Sur Debono, għal xi raġuni jew oħra, qallu b'leħen żorr, L-oħra! Hemm aħjar fuq din, Sir! beda jipprotesta Godwin. Iżda mas-Sur Debono ma kienx hemm argumenti. L-oħra qatlek! reġa' qallu b'dak il-leħen awtorevoli. U miskin Godwin kellu jaqla' sitt daqqiet tal-infern, kif konna nsejħulhom, fuq l-id li ma kinitx midluka. Ħaqni! qal hekk kif konna barra fit-triq lejn id-dar. Ħaqni għax missnidlikthom it-tnejn! U l-għada hekk għamel. Meta s-Sur Debono sejjaħlu biex joħroġ lejn il-mejda tal-ħaqq biex jingħata l-kastig tal-ġurnata, Godwin ħareġ idejh it-tnejn u qal lis-Sur Debono, Fuq liema ser? Din jew din? Li ma trid! wieġbu l-Imħallef Boja. Għoduni ppreżentalu idu x-xellugija. Is-Sur Debono għolla r-riga u niżżilha b'saħħtu għal fuq il-pala t'id Godwin. Iżda hekk kif ir-riga messet m'id Godwin, din żelqet fuq ix-xaħam li kien hemm midluk mal-pala ta' id Godwin u baqgħet sejra 'l isfel lejn l-art dritt għal fuq l-irkoppa tas-Sur Debono. Kemm għajjat hekk kif ħass irkopptu tfaqqa'? U kemm fraħna aħna għax għal darba dik il-misħuta rija kienet waħħlitha lil sidha! Imma Godwin ma spiċċax tajjeb. Mitluf bl-uġigħ u bir-rabja, is-Sur Debono ħataf lil Godwin minn widintu u li ma kienx għas-surmast li f'dak il-ħin kien daħal fil-klassi, ma nafx jekk Godwin kienx jispiċċa b'widna waħda. Illum Godwin m'għadux magħna, imma jien qatt ma ninsieh. U qatt ma ninsa l-praspar li kien jagħmel li sal-lum għadhom iġibuli tifkiriet sbieħ u ta' nostalġija. In-nanna ta' Godwin kienet tħobbu daqs il-mimmi t'għajnejha u kienet tagħtih kulma jitlobha. U kulma kienet tagħtih nanntu kien jaqsmu magħna. Kull filgħodu kien jiġi l-iskola mgħobbi bil-ħelu, ċikkulata, u ħwejjeġ oħra li ftit minna konna nistgħu nixtru. U hawnhekk forsi hawn min qed isaqsi, Imma kif in-nanna ta' Godwin li kienet tħobbu daqshekk qatt ma ġiet l-iskola u għamlet għas-Sur Debono? Ġiet, iva. U mhux darba. Iżda kull darba kienet tmur lura rasha mistrieħa li dak li kien qed jagħmel is-Sur Debono kien għall-ġid tagħna biex nitilgħu rġiel. Is-Sur Mallia kien jaf is-Sur Debono kien jaf iserrħilha rasha. Qabel ma nħalli t-tifkiriet ta' sieħbi Godwin ħa nsemmi żewġ praspar oħra minn tiegħu.